Nun, äh, Madame Presidentin, léif Nora mat dengem ganzen Team, mat denge Comitéen, Delegéiert, Personal, léif Éieregäscht, léif alleguerten. Ech war richteg frou, wou Der mech gefrot hutt, datt ech haut e puer Wierder dierf un Iech riichten. Ech mengen, déi lescht Kéier, wou ech op enger OGBL-sBün stoung, dat war, wou ech nach de Programm vum Jugenddepartement virgestallt hunn. Dofir mécht mer haut ëmsou méi Freed. A jo, ech hunn net vergiess, vu wou ech hierkommen. Ech muss soen, déi 4 Joer, wou ech beim OGBL geschafft hunn, hunn ech vill geléiert. Ech soen dat elo net einfach, dat kléngt e bësse sou ofgedroschen, mä effektiv, an der Politik diskutéiert ee jo iwwert ganz vill, et liest ee ganz vill, an der Gewerkschaft léiert een, wéi dat dann herno um Terrain fonctionnéiert. Et gesäit een, wéi dat alles ëmgesat gëtt, an et gesäit een och ganz genau, wou de Schung dréckt. An natierlech huet et och mäin, wéi soll ech soen, mäi Sënn fir d'Gerechtegkeet weider geschäerft. Mee och als Ministesch hunn ech ëmmer de Sozialdialog héich gehalen. D'Commission centrale, dat ass d'Tripartite am Intérieur, ech hunn ëmmer drop bestanen, datt déi reegelméisseg zesumme kënnt. Och ech selwer hunn ëmmer drun deelgeholl. Mir hu vill diskutéiert, mir waren net ëmmer direkt enger Meenung, mir hunn awer ëmmer de Kompromëss fonnt, an esouguer dat mat der Stad Lëtzebuerg. Dat hu mer alles hikritt an dofir sinn ech och frou eben dat alles kënne mat ze bréngen. Voilà, ech hunn et grad gesot, Sozialdialog, also ass mäin Stéchwuert. Wann ee elo kuckt mat der neier Regierung, muss ee soen, datt an deene leschte 15 Méint villes futti gemat ginn ass, wat iwwer Joren opgebaut ginn ass. Vertrauen, Stabilitéit, Rou, Previsibilitéit, dat sinn d'Stäerkte vum sozialen Friden. An domadder spillt een net. An dofir ass et net egal, wien an der Regierung ass, an et ass och net egal, wien Minister ass. Chaos stëften, also d'Leit duerchernee bréngen, Dat ass eng Taktik, dat ass Strategie. Kuddelmuddel ass net esou innocent. Mol eppes an d'Ronn geheien an da kucken, wéi d'Leit reagéieren, dat riicht ganz vill Schued un. An et ass eigentlech ëmsou méi bedauerlech, wéi dat alles hei ofleeft, wann ech da bedenken, mäi Riedner no mär e grouse Verfechter vum Sozialdialog ass, mäi Riedner no mär ass jo Majoritéitsdeputéiert, A Marc, du weess, wat ech elo wäert soen, da brauchs de mech net herno ze zitéieren, eigentlech och de besseren Aarbechtsminister, soulaang mär natierlech net an der Regierung sinn, well nom Marc schwätzt den Nico an da wësse se och, wat mär alles fäerdeg bréngen. Fettnäpfchenhopping, ech muss soen, ech wosst guer net, datt dat eng, wéi soll ech soen, eng Regierungsdisziplin wär. De Georges Mischo léisst eigentlech kee Fettnäppchen aus, hie spréngt vun enger negativ Schlagzeil an déi nächst. Obwuel, muss een zwar elo soen, an de lescht dräi, véier Woche war en e bësse méi roueg, do geet e senger anerer Liblingsbeschäftegung no, op d'Tauchstatioun goen. Ëmmerhi weess en awer elo, datt de Mindestloun indexéiert ass, e weess och, datt en all zwee Joer ugepasst gëtt. Mee dobäi sinn, dat ass net alles. En huet et fäerdeg bruet, eng breet Front géint sech ze vereenen. Mir erënneren eis drun, am Summerlach huet hien einfach aus dem heiteren Himmel mol d'Fro opgeworf, ob de Congé collectif iwwerhaapt nach sënn-, also zäitgeméiss wär an een net do eppes misst maachen. Bon, onofhängeg dovun, dass et souwisou net an der Kompetenz vun der Regierung läit, huet keen Hung dono gekréint. Weder d'Gewerkschaften nach d'Patronat hunn eppes gefrot, mee een hat einfach mol esou eng Idee, wou en da moies opgestanen ass. Datt d'Gewerkschaften op d'Barrikade sprangen, dat ass näischt Aussergewéinleches, genau esou wéi d'Lamentéiere vum Patronat iwwert déi héich Lounkäschten. Datt awer e Minister et fäerdeg bréngt an esou kuerzer Zäit komplett d'Vertrauen ze verspillen, dat ass scho beispillslos. Datt de Premierminister sengem Aarbechtsminister de Réck stäipt, ass wuel dorop zeréck ze féieren, datt de Luc Frieden am gaangen ass ze testen, wéi wäit e mat de Gewerkschafte ka goen. A fir dat schéckt hee säin onbehollefen Aarbechtsminister vir. Jo, et huet heiansdo gewëssenen Ënnerhalungswäert, heiansdo gi mer gutt animéiert, mee trotzdeem ass dat net gutt fir d'Salariat an et ass definitiv och net gutt fir de Sozialdialog. Am Januar hat mer och e ganz spezielle Moment an der Chamber. Ech hu geduet, a menger bescheidener Karriär als Politikerin hätt ech scho villes gesinn. Der Chamber hate mer dann eng Motioun gestëmmt, fir ze garantéieren, datt d'Gewerkschafte weiderhin exklusiv Kollektivverträg duerfen aushandelen. Gutt, d'Motioun ass unanime ugeholl ginn, mee trotzdeem ass et awer en Trauerspill. Et ass en Trauerspill, well genau deeselwechten Text am Oktober verworf ginn ass, dat vun der csv a vun der DP. An deemools huet nämlech den DP-Fraktiounspresident gemengt, Hie ka senger Fraktioun d'Zoustëmmung net recommandéieren, soulaang dat Wuert exklusiv do dra steet. Voilà, do gesitt Der ganz genau, a wéi eng Richtung et mat dëser Regierung geet. Business first beschreift et eigentlech ganz gutt. Mee Business ass net alles. A virun allem ass Lëtzebuerg keng Entreprise, och wann de Premier sech ëmmer gären als den CEO vun der Firma Lëtzebuerg SA. bezeechent. E weidert Beispill fir déi konsequent Business First Approche ass d'Liberaliséierung vun der Sonndesaarbecht an den Ouverturszäite. Och hei hu mer et mat engem iwwert de Knéi gebrachenen Aktivismus vun der Regierung ze dinn, fir esou hire Kollegen aus de Patronatsverbänn eng Faveur ze maachen. Dat alles geet op d'Käschte vun den ënnerbezuelte Vendeusen a Vendeuren, déi elo scho struewele wéinst den Aarbechtszäiten. D'Decisioun gëtt geholl, ouni, ouni mat Äech ze diskutéieren. Där gitt einfach virun de Fait accompli gesat, Där gitt entmuecht, oder zumindest gëtt hei dat ganz ferm versicht. En anert Beispill sinn d'Pensiounen. Bon, elo war jo d'lescht Woch endlech déi laang ersehnten Debatt an der Chamber. Ech hu geduet, Sou, elo loosse se endlech d'Kaz aus dem Sak. Also ech war live dobäi, ech hunn och um Débat participéiert, mee ech weess fir d'Frecken nach ëmmer net, wat d'Regierung wëlles huet. D'Ministesch sot, si géif eis nolauschteren, si géif nach gäre weider consultéieren. Et ass just blöd, dass csv, DP hir keng Iddie ginn huet. Klenge Reminder, csv an DP sinn an der Regierung. Csv war extrem vag, zum Deel och ganz widderspréchlech Aussoe gemaach. Bei der DP ass mer virun allem just hänke bliwwen, méi Kanner sinn d'Léisung. Do schéngt wuel een et mam Poopst ze hunn. Mee gutt, dofir gëtt et jo eis. Och wann een net mat allem, wat mer soen, averstanen ass, muss een net. Mee op mindest hu mer Iddien, zumindest hu mer Positiounen. Ugefaange mat eise roude Linnen. Fir eis ass ganz lo, ganz kloer, keng Kierzung bei de Leeschtungen, keen Eropsetze vum Pensiounsalter, keen Ofschafe vun de Babyjoren an de Studiejoren, keen Opléise vum Generatiounevertrag a virun allem, virun allem keng Privatiséierung vum Pensiounssystem. Do wäerte mär hannendrunner bleiwen. Dat si fir eis ganz kloer eis rout Linnen, déi mär net wäerte matdroen. Oppositioun ass fir eis awer net nëmme rout Linnen zeechnen a meckeren, mee genau esou och Verbesserungsvirschléi mat eraginn. Fir eis ass ganz kloer, dass mer eng Stärkung vun eisem Pensiounssystem brauchen, den éischte Pilier, d'Grondversuergung, mat Upassungen, Verbesserungen bannent dem System, dat soe mer ëmmer erëm, bannent dem System, wéi eng Erhéijung vun der Mindestpensioun, Mesurë fir den Emploi vun de Senioren ze begleeden, Modeller fir Aarbechtszäit progressiv erofzeschrauwen mat paralleller Deelpensioun, manner streng Anti-Cumul-Reegelen bei der Pension anticipée, da wëlle mer och e Critère vum Travail pénible aféieren, Splitting, Individualiséierung si weider Prioritéiten. Dofir brauche mer méi a mir brauchen och zousätzlech Recetten, déi op der Solidaritéit baséieren an all Reform, an ech mengen dat ënnerscheet eis och Vis-à-vis vun den anere Parteien, fir eis ass ganz kloer, All Reform muss zesumme mat de Sozialpartner, muss an der Tripartite diskutéiert an ausgeschafft ginn. Ob et elo zu enger Reform kënnt oder net, legiferéiert gëtt oder net, bon, who knows, mee an engem Punkt ware sech awer Schwaarz-Blo ganz séier eens, D'Mindestpensioun wëlle si net eropsetzen. Den DP-Spriecher huet drop higewisen, datt kleng Renten net géife bedeiten, datt een net, also. géifen net bedeiten, dass ee per se finanziell méi schlecht do géif stoen, well ëmmerhi kann ee jo awer vill Nieweverdéngschter hunn. Dat selwecht huet och gëschter d'Sozialministesch am Kloertext gesot, wou se gesot huet, jo si géif awer ganz vill Leit kennen, déi d'Mindestpensioun verdéngen an awer ganz vill Revenuen niewelaanscht haten. Et ass just komesch, an enger Question parlementaire, wou se d'Fro gestallt kritt huet, war et wierklech ganz minim, datt ech mol schonn d'Chiffern net méi weess, mee et ware wierklech nëmme ganz vill Leit, déi iwwerhaupt an esou enger Situatioun sinn. Weider koum och d'Ausso, datt mat enger allgemenger Erhéijung vun der Mindestpensioun, datt si domadder keng Aarmutsbekämpfung géife maachen. Mä de Punkt ass, si maachen iwwerhaupt guer keng Aarmutsbekämpfung. Säit éiweg waarde mer elo op deen nationalen Aktiounsplang, mat deem mer da ëmmer erëm vertréischt ginn, Aktiounsplang géint d'Aarmutsbekämpfung. Elo heescht et dann, dee soll dann iergendwann vläicht Enn dëst Joer kommen. Mä ech muss Iech ganz éierlech soen, mär grault et scho, well wann ech kucke wéi e Verständnis vun der Aarmutsbekämpfung si hunn, dann ass dat eppes ganz aneschters wéi mär. Fir si ginn et anscheinend keng strukturell Reformen, alles gëtt just mat klenge soziale Mesuren ofgespeist, eeben hei wéi an der Pensiounsdiskussioun, wou dann d'Pensionnairen zu Bittsteller degradéiert ginn, déi sech da musse praktesch plakeg ausdoen, fir iwwerhaapt nach Hëllef ze kréien. An dofir ass et net egal, wien an der Regierung ass, a virun allem ass et net egal, wien an der Verantwortung ass. Well fir eis ass et ganz kloer, E Salaire, eng Pensioun, déi mussen duergoen, fir dovunner kënnen dezent ze liewen, fir kënnen an Dignitéit ze liewen. A wann dat net de Fall ass, well da klappt eise System net, da sinn einfach d'Léin, da sinn d'Pensiounen einfach ze niddereg. Punkt. An da muss een dorunner schrauwe goen, da muss een deen entspriechend politesche Courage hu fir déi eropzesetzen an net de Leit eppes virgaukele méi selektiv wëlle virzegoen a wéi gesot d'Leit da mat iergendwelche klenge soziale Mesuren do rouegzestellen. Kolleeginnen a Kolleegen, d'Nora hat et virdrunner och schonn ugeschwat, de Rietsruck, dee beschäftegt eis an der Politik ganz vill. Mir haten en zum Thema bei eisem Landeskongress, awer och kierzlech an enger Chambersdebatt, wou mer iwwert d'Attacken op d'Demokratie geschwat hunn. Nëmmen, an ech mengen, dat ass de sprangende Punkt, nëmme wa mer et fäerdeg bréngen, eis Gesellschaft esou opzestellen, datt kee méi muss fäerten, iwwer d'Ronnen ze kommen, A jidderee kann an Dignitéit liewen, dann hu mer gewonnen. Da si mer um sozial gerechte Wee an dann hunn déi Rietsradikal keng Chance méi. Mir mussen eis a Kiew verteidegen, am beschten zesummen, och dat hunn ech bei der Gewerkschaft geléiert, l'union fait la force, a mir mussen d'Leit um Fortschrëtt participéiere loossen. Mir brauchen en neien Zesummenhalt, en neit Gemeinschaftsgefill, op deem mer nees kënnen opbauen. Sozial Ongerechtegkeete sinn net normal. Ongerechtegkeete si Gott gegeben an all Mënsch huet seng Chance, dat ze änneren. Dat ass de Mantra vum Kapitalismus, wéi mer en ëmmer erëm ze héiere kréien. Mir wëssen awer, dass Ongerechtegkeeten net Gott gegebe sinn, mee dass se sech verierwen, wann d'Politik näischt mécht. Aarmut verierft sech genau esou wéi Räichtum. An dofir ass et wichteg, dass mer weiderhin dofir suergen, dass mer sozial Gerechtegkeet an eiser Gesellschaft hunn, well sozial Gerechtegkeet ass d'Fundament vun eiser Demokratie. Si hëlt de Leit hir existenziell Suergen, hir Ängschten ewech an entzitt och esou dem Extremismus den Nährbuedem. An dofir brauche mer eng gerecht Verdeelung vun de Ressourcen, mer brauche sozial Gerechtegkeet, mer brauche Chancëgläichheet. Ofschéissend wëll ech drop hiweisen, Eis Stäerkt, Eis Stärkt sinn eis sozialdemokratesch Wäerter. An hei leien d'LSAP an d'OGBL ganz no beieneen. Där, där, d'Gewerkschaft, mär Partei verfollegen eigentlech dat selwecht Zil, eng gerecht Gesellschaft, eng Gesellschaft, déi zesummenhält, eng solidaresch Gesellschaft, eng Gesellschaft, déi verbënnt, déi net spléckt. An dat kënne mär. Dat kënne mär säit ganz ville Joren, dat brénge mer fäerdeg an dofir solle mer dat och zesummen ugoen, zesummen no GBL, zesumme mat eiser Partei, mat der LSAP, zesummen Hand an Hand, Säit u Säit, well et huet ëmmer gewisen, wa mer zesummenhalen, Da wäerte mer och déi schwieregsten Zäiten iwwerbrécken, da wäerte mer och zu eisem kommen a virun allem, da wäerte mer fir eng sozial gerecht Gesellschaft liewen. Mir wäerten dofir kämpfen, dofir si mer do. An dësem Sënn, vive den OGBL a vive och d'LSAP. Merci.